Helo a chroeso nôl i'r gyfres o fideos yma ar Game Maker gan Technocams. Yn y fideo hon byddwn ni'n edrych ar sut i animeiddio sprites neu corluniau. Felly os chi heb gweld y fideo wnaethon ni o'r blaen lle o'n ni'n edrych ar sprites neu corluniau, ewch i gwylio y fideo yna, wedyn dewch yn ôl i weld yr un yma. Felly, yn Game Maker, mae animeiddiadau yn cael eu delio gyda gan y sprites y corluniau eu hunain. Felly, efallai bod un gwrthrych gyda chi, er enghraifft y chwaraewr, efallai bod angen un neu fwy o animeiddiadau, so sprites sydd wedi animeiddio, ar y gwrthrych na. Falle bod y chwaraewr yma yn sefyll yn llonydd, falle bod yn cerdded i dde, i fyny, i lawr, i'r chwith. Falle bod pan mae'n sefyll yn llonydd, mae'n anadlu. Felly, Weithiau bydd angen mwy nag un animeiddiad neu sprite sydd wedi animeiddio ar gyfer y gwrthrych. Felly, ni'n mynd i creu coin, ti'n gwybod, darn o arian, ni'n mynd i animeiddio a bydd yn rhyw fath o collectible. Felly, i wneud hwn, ewch draw i'r ochr o dde lle mae'r asedau i gyd, gwasgu ar y folder sprites, de glicio, a wedyn ewch draw i ffeindio sprite. Okay, so create sprite. Felly, mae rhaid ni enwi y coin yma rhywbeth synhwyrol. So, gan i fi anfen coin SPA. A y peth nesaf i wneud wedyn yw meddwl am y maint. So, os ni eisiau ail, well, addasu y maint, gan ni gwasgu ar y botwm yma. A ni'n gallu newid y maint trwy rhoi rhifau gwahanol mewn am fan hyn ar y chwyth. Felly, ar gyfer gwneud pixel art, dyna beth ni'n hoffi wneud yn Technocamps, um, gallwn ni roi rhifau 32 a 32 mewn. Mae mae'n maint eitha neis, mae gen i 32 pixel ar draws a 32 pixel i lawr. Unwaith ni wedi gosod y cydraniad, sef y resolution, y peth nesaf mae rhaid ni meddwl amdano gyda animeiddiad yw y fframiau pob eiliad, neu frames per second, sef FPS. A gyda'r rif yma, Y mwyaf o fframiau sydd gyda chi, y mwyaf esmwyth bydd yr animeiddiad. So, os oedd y rif yma'n eitha uchel, bydd lot o fframiau. So, mae y ffram yw fel pob llun sydd yn rhan o'r animeiddiad. Os mae llwyth ohonyn nhw, mae hwn yn golygu mwy o waith oherwydd mae'n rhaid i chi peintio pob ffram ar wahân. Ond os mae'r rhif yn eitha fach, bydd llai o fframiau, llai o lluniau gwahanol, ond wedyn bydd yr animeiddiad ddim yn edrych mor esmwyth. Felly, mae'n rhaid chi cydbwyso y dwy peth yna. Ac unwaith chi wedi gorffen hynny, gallwch chi gwasgu ar Edit Image i agor i fyny y golygydd ar gyfer y corluniau, y Sprite Editor. Ac o fewn y Sprite Editor yma, gallwch chi wneud popeth chi fel arfer yn gallu gwneud trwy tŵl llunio corlun. Gallwn ni ddefnyddio fe fel Microsoft Paint. Um, ond ar gyfer animeiddiad, ni angen edrych i fyny ar ben y sgrin i lle mae y timeline. Okay. A o fewn fan hyn, mae gyda ni pob ffram ni eisiau rhoi. So ar y funud, dim ond un ffram sydd gyda ni, yr un gyntaf. Os fi'n gwasgu ar y plus, mae gen i ffram newydd. Mae fe ddim yn mynd fe, ond os fi'n llunio corlun arall, o, gyda brichiau gwyn drwy yma, mae gen i dwy ffram nawr, os fi'n gwasgu play, mae'n mynd rhwng y ddau a mae'n animeiddio nhw. So dyna beth byddwch chi'n gweld ar y sgrin. Felly gewn ni cael gwaed o hwn, oherwydd ffordd all o wneud e, yn lle creu ffram gwag a wedyn llunio fe eto, gallwn ni gwneud glido, um, copio y glido y llun yma. So ni'n fe glicio, copi ar un greiddiol, a wedyn yn y timeline, de glicio a gwasgu paste. A nawr ni'n gallu addasu y llun, a os ni eisiau gwneud rhywbeth fel, os ni eisiau fe chwifio, gallwn ni addasu yr ail ffram, A nawr ni'n gweld, trwy mynd nôl ymlaen, mae bach o animeiddiad, gwasgu play, a mae'n edrych fel bod e yn chwifio. Botwm arall sydd yn ddefnyddiol ar gyfer animeiddio yw'r botwm onion skinning neu croen neonin, iawn? A Mae fe'n hwn yn dangos y fframiau i gyd fel rhyw fath o... Mae fe'n bach yn transparent yn Trello. Felly, chi'n gallu gweld fframiau eraill wedi eu dangos ar y ffram gwreiddiol i weld sut mae'n mynd i newid. Okay, so gan i gael gwared o'r ail ffram yma, trwy gwasgu ar y croes. Mae hi'n bosib i mewnforio, to import, um, animeiddiadau, neu, neu sprites, neu fframiau. Um, felly, un ffordd gallu gwneud e yw trwy mewnforio GIF, a mae hwnna'n digon hawdd i wneud, mae pawb yn gwybod beth yw, beth yw GIF, ti'n gwybod pethau yna yn instant messaging apps, maen nhw'n pob fan nawr, uh, llawer o memes gyda GIFs. A mae yna ffordd arall hefyd, so os ni'n gwasgu ar import, gallwn ni dod mewn a GIF. Ond os ni eisiau defnyddio rhywbeth o'r enw sprite sheet, neu beth ni'n gael fe mewn hwn yw strip image, wedyn mae'n rhaid i chi fod o fewn y golygydd um, sprite, gwasgu ar image ar y top, a wedyn mae'n opsiwn fan hyn, import strip image. Okay? Ni'n gael nhw'n sprite sheets fel arfer. Uh, mae un enghraifft o fi fan hyn o Coin. Iawn, so mae beth yw strip image neu sprite sheet, just gwahanol lluniau o'r animeiddiad neu gwahanol fframiau o'r un animeiddiad wedi rhoi o fewn un delwedd neu un PNG. A ni'n gallu mewnforio fe a defnyddio'r opsiynau sydd yn Game Maker i dweud wrtho fe lle mae pob llun. So fan hyn, mae'n gofyn am gwybod sawl fframiau sydd yn y llun. So mae gan i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iawn. A wedyn mae'n gweud sawl rhes sydd gen ni. Wel, mae tri rhes. A wedyn mae'n gofyn beth yw maint pob un. So mae pob un o'r lluniau yma yn 32 wrth 32. Falle bod y sprite sheet chi wedi creu gyda gapiau rhwng nhw. Os mae yna, gallwch chi addasu y settings arall yma er mwyn um, delio gyda hwnna. OK, A mae'n dod i fyny gyda'r bocs yma yn neges yn... Beth basically beth mae'n neges yn dweud yw, os fi'n mewnforio rhywbeth o um, ffeiliau fi, mae e'n mynd i cael gwared o beth sydd dyfu yn barod, y fframau sydd yn y Game Maker fan hyn. Felly, gwasgu yes, a mae'n cael gwared o'r stickman, a mae gyda ni coen yma. A mae gen i'r pob holl fframiau Ar ôl ei gilydd, os fi'n gwasgu play, mae'n mynd i dangos yr animeiddiad sydd yn eitha llifn fyna ac yn edrych yn eitha neis. Felly, dwi'n hapus gyda'r animeiddiad, so gallai gwasgu ar y clothes, gallai gwirio popeth yn y sprite editor fan hyn, a bydd fi'n hapus gyda sut mae'n edrych, a dyna ni, ni wedi gorffen animeiddiad ar gyfer y sprite yma, y corlun yma. Felly, edrychwch yn y disgrifiad ac ar llygaid allan ar gyfer um, fideos eraill ar Game Maker sydd ni, a hefyd y playlist o rhestr chwarae ar YouTube am bob ddi'n neud gyda Game Maker Studio 2. Diolch am gwylio a gobeithio gweld chi yn yr un nesaf.